اساں ہوش اچ ہائیں بے ہوش نی سے در آئے مہمان سنجاݨ دے ہائیں تیݙا درد وچھوڑا کھا جو ڳئے پر ہائیں انسان سنجاݨ دے ہائیں اور اکھ نال تیں وار ہزار کیتن نہ بݨ پردھان سنجاݨ دے ہائیں نہ موت جا الفت دھمکیاں ݙے ویسوں مر غستان سنجاݨ دے ہائیں اور تیݙی منت پاہ دے مل ڳئی اے سٹی پیریں پٹکا پیر تاں ݙاہ جے ونڈ ڳئے بھیݙاں بھال آویس۔ کوئی تخت نشین وزیر تاں نہ ہا جے ونڈ گئے بھیڈاں بھا لاویس کوئی تخت نشین وزیر تاں نہ ہا تیڈا بہہ بیلی نال لوٹا ہا جے انج وی تھئے تیڈا ویر تاں نہ ہا اوندے نکھڑن دا ارمان نہ کر تیڈی سکدی اکھ دا نیر تاں نہ ہا۔ اوندے نکھڑن دا ارمان نہ کر تیڈی سکدی اکھ دا نیر تاں نہ ہنجھوں تاں گھچ تڑپ جیں پھاہ تھینجن بے شول نگاہیں دا میں چکراں ہنجھوں تاں گھچ تڑپ جیں پھاہ تھینجن بے شول نگاہیں دا میں چکراں اکھ نور ہے نور نظر دا نہیں انمول نگاہیں دا میں چکراں سوبڑاک نظر دے بن تئے ڈے ماحول نگاہیں دا مائیں چکراں پیا سکدے الفت بھیگ کیتے کشکول نگاہیں دا مائیں چکراں مہربانی پیا سکدے الفت بھیگ کیتے کشکول نگاہیں دا مائیں چکراں میکو دل اچ بے شک جہاں نہ ڈے میکو پیریں ہیٹھ لتاڑ تاں نہ میکوں دل اچ بے شک جاہ نہ ݙے میکوں پیریں ہیٹھ لتاڑ تاں نہ کر ݙو ککھ کالے کول نہ ٻہہ میکوں ہجر دے سیک اچ ساڑ تاں نہ کر ݙو ککھ کالے کول نہ ٻہہ میکوں ہجر دے سیک اچ ساڑ تاں نہ میکوں بے شک آپݨے ناں نہ کر کہیں غیر دی ݙولی چاڑ تاں نہ میݙی الفت پھل توں نازک ہے ایندے سر تے تروڑ پہاڑ تاں نہ بھلا جیوݨ ہے میݙا کہیں کم دا سٹ روز دے جھیڑے ماری ونڄ۔ میݙی جھوک ہنبھا کوں بھا لا کے وس غیر دے نیڑے ماری ونڄ۔ ہاں جھنگ دی جنگ توں تنگ الفت توڑے رنگ پر کھیڑے ماری ونڄ۔ کہیں بر غصتان دفن تھی کے متاں لہن تھکیڑے ماری ونڄ۔ کہیں بر غصتان دفن تھی کے متاں لہن تھکیڑے ماری ونڄ۔ بھلا جیوݨ ہے میݙا کہیں کم دا سٹ روز دے جھیڑے ماری ونڄ میݙی جھوک ہنبھا کوں بھا لا کے وس غیر دے نیڑے ماری ونڄ ہاں جھنگ دی جنگ توں تنگ الفت توڑے رنگ پر کھیڑے ماری ونڄ کہیں بر گستان دفن تھی کے متاں لہن تھکیڑے ماری ونڄ۔ تیݙے یادیں یاد اچ تیݙے یادیں دے یاد اچ میں یاوا تھیاں یار ہاں نال لا میݙا ہاں ٹر ونجے تیݙے یادیں دے یاد اچ میں یاوا تھیاں یار ہاں نال لا میݙا ہاں ٹر ونجے بن کے مجنوں محبت دے پھل جھل کرائیں تیݙی وستی دے نالوں گزر کر ونجے گل گلاویں نہ گھت۔ میکوں گل نال لا تیݙے خنجر دی جئیں وقت تریہہ مر ونڄے سݨی ݙوڑھے پچھیں تانگھ دی سانگھ تیں کر کے سجدہ اخیری کٹائی سر ونڄے مونجھ گل پھل دی نئیں نال مالی ݙیساں راہ للہ مودت دی موج اچ کھڑاں کھنڈا خنجر میݙا چیو کر سڳدا ہے حق پرستیں دی الفت میں فوج اچ کھڑاں۔